Кадерле Мәгариф һәм фән җәмәгатьчелеге Хәсән Насри институтының белем бирү һәм мәдәният үзәген ачабыз. Антоналы рәвештә Казан федераль университеты белән берлектә башкарыла торган филология һәм мәдәниятара Салланышлар институты белән бергә башкарыла торган зур проект.
Рәхим итегез сезгә тантаналы рәвештә ачырга. И наполовину. Все, остается у нас. Татарстан Республикасында дәүләт телләре программасы төзелгәндә без төрле-төрле проектлар уйладык. Һәм шунда безнең башыбызга бик кызыклы бер фикер килде. Дөньяда телне пропагандалау, телне таныту, теге яки бу мәдәниятне башка халыкларга, башка халыкларга таныштыру йөзеннән ачылган институтлар бар. Мәсәлән, сезгә барыгызга да таныш немец телен тарату буенча Гетте институты, испан теле буенча Сервантес институты. Кытай телен дөньяда таратучы Конфуция институты һәм, мәсәлән, төрек телен өйрәтүче Юныс Әмре институты һәм без дә галимнәр белән киңәшләшеп, татар телен тарата торган шундый бер институт булса иде дигән теләктә үзебезнең проектыбызны Татарстан хөкүмәтенә тәкъдим иттек. Бу проектның исеме Каюм Насыйри институты. Ягъни Каюм Насыйри институты дөньяда татар телен, татар мәдәниятен, татар халкының гореф-гадәтен, татар теле, татар әдәбияты белән кызыксынучыларга, еракларда, ерак илләрдә, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән һәм фактик татарлар яшәгән төбәкләрендә таратырга һәм, гомумән, татар теле белән кызыксынган кешеләргә татар теле өйрәтергә тиешле институт булырга тиеш дигән фикергә килдек. Бу төбәкләр дә үзләренең эшләрен матур гына башлап җибәрделәр. Һәм инде уналтынчы елга кайсы җирдә, кайсы төбәктә институтның үзәген ачабыз дигән мәсьәлә куелгач, без, әлбәттә, иң беренче Россиядәге төбәкләрдән бу институтның үзәге Башкортстанда булырга тиеш дип уйладык. Башкортстанда бик күп татарлар яши һәм, иң мөһиме, Башкорт дәүләт университеты, Стында һәм менә монда, Мифтахетдинов Абдулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университетында менә дигән татар теле, әдәбияты бүлекләре, кафедралары бар. Татарстан Республикасында дәүләт телләре буларак татар телен өйрәнү буенча, аны үстерү буенча зур эшләр башкарыла. Башкортстанда да, бездә дә шушы ук эшләр башкарыла. Безнең уртак аралашып,

И будем поддерживать те исследования, которые проводятся в Казани. Әле татар, башкорт, Уфа губернасында, Урал буенда бер булып яшәгән заманнарда Каюм Насыри алар өчен уртак әдәби, рухи, мәдәни һәм әйтергә кирәк методик мирас табып хезмәт иткән. Менә бу ягы белән Бу мирас, бу кабинет дип әйтик инде. Бу үзәк үзенең урынын алдан ук билгеләп куйган. Менә сез Уфага килгәч тә бүген ихтыяр иткәнсездер. Университетыбызның алдында Мифтахетдин Акмулланың һәйкәле балалар белән тора. Мөстәгыйтдин Акмулла да күренекле башкорт, татар, казах мәгърифәтчесе, шагыйрь һәм аның кебек үк Каюм Насыйри бигрәк тә зур шундый безнең инде татар халкының горурлыгы булган мәгърифәтче, галим кеше. Шуңа күрә бу аның исемен, Каюм Насыйри исемен йөрткән Институтның Белем бирү һәм мәдәният үзәген бездә ачу безгә тагын да югарырак дәрәҗәдә татар телен сакларга, аны инде халык арасында өйрәтүгә этәргеч булыр дип ышанам мин. Соңгы вакытта сезнең республикагызда, безнең Татарстаныбызда шулкадәр милли үзаңны, милли мәдәниятне Гомумән, кешеләрнең киләчәген уйлану, киләчәген уйлаган проектлар шулкадәр күп иттереп алынды. Без мәгарифне карап барабыз, Сөембикәне карыйбыз, Казан утларын укып барабыз, Иделне караштырабыз. Һәм нәрсә күренә? Дәүләт чын мәгънәсендә үзенең милли рухиятен саклау өчен шулкадәр зур эшләр эшли. Мәсәлән, шул ук укытучыларга нинди проектлар тәкъдим ителәр? Бала-чагалар хәзер элекке теге муштровка белән түгел, ә чын мәгънәсендә милләтнең киләчәге һәм ул милләтнең киләчәге Татарстанда калсын, Мәскәүгә, Петербургка качмасын, милли мохит үзен шушылай тәрбияләмәсә, ул бала-чага башка җиргә дә китә ала. Менә бу җәһәттән әйтәсем килә, Э, бездә башкортстанда башкорт дәүләт университетында түгел ә башкорт дәүләт педагог университетында э, күренекле үзебезнең әдибебез мәгърифәтчебезгә э, арналган мемориаль гына түгел ә функциональ яктан әзер булган кабинет ачу бу мәркәз ачу бу чын мәгънәсендә татарның киләчәген уйлап эшләнгән эш Беренчедән инде бу безнең Казан университетының бик әйбәт һәм эчтәлекле, тирән мәгънәле проекты дип исәплим мин. Бу институт булырга тиеш һәм аның нәкъ менә Каюм Насыйри исемендә булуы да бик үзен аклый дип исәплим, чөнки безнең мәгърифәтебез, татарның мәгърифәте иң элек Каюм Насыйридан башланган һәм

Ул бик кирәк әйбер. Нәкъ менә Акмулла педагогия университетына бер таяныч булачак. Татар теле һәм әдәбияты кафедрасына зур таяныч булачак. Менә шуңа күрә инде бу башлангычны, әлбәттә, хупларга кирәк һәм аның эшләвен тәэмин итәргә кирәк. Ә ничек инде менә Кайбер әйберләрне мин бүген тыңладым, чынлап та инде бүгенге заманда инде төрле алымнарны кулланып була, ләкин башланган эшне ташламаска кирәк. Шуңа күрә Башкортстан мохтаҗ мондый институтка, һәм ул үз эшен, әлбәттә, эшләр дип өметләнәм. Берничә елдан тагын карарбыз аның нәтиҗәсен. Каюм Насыйри болай ди. Әгәр дә берәр кеше белән мөнәсәбәт итсәң, аның диненә карама, аның акылына кара, дип әйтә. Мин бу әйтемне, бу аның канатлы сүзләрен гомерем буе фикеремдә, йөрәгемдә йөреттем. Әлбәттә, монда бик зур нәсыйхәт, олпатлык, бөеклек бар. Менә бит кояш җирләрне яктырта, ә сүзләр кешеләрне яктырта. Каюм Насыри гомер буе бөек мәгърифәтче буларак халкыбызны яратты. Әлбәттә, иң әүвәл ул безнең безне без иткән, безне милләт иткән, безне сәнгатьле һәм моңлы иткән туган телебезгә Татар теленә мәхәббәт тәрбияләүдә һәм аның кадерен белүдә безгә күп уй-фикерләр калдырды. Һәр сүзе, һәр фикере, фикер кадәр үзе гүзәл. Һәм бу мөнәсәбәттән Башкортстан халыкларыбызга, һәр кешегә ач, ишекләре ачык булган Каюм Насыйри үзәгенә